T double T for you baby vhathu vha vho rine ḽo kovhela ḽo kovhela u to ita hani khou mubvisa shavho ene u khou khwaṱha u khou itea fone yo to mzume
abe u khwaṱha ndi vhuya ḓa

dzhenani habe mia mofhe a ni laye vhafumakadzi vha ri vhuhadzi thi khou amba vhe vha no tou fara dzi peace jobo khombelo amba na vhathu vha ri vhuhadzi vhathu vha re na vhanna thi khou ṱoḓa amba na dzi side chiki ṱoḓa amba na vhathu vha ri vhuhadzi vhathu vho no lala vho i siemela sa nṋe naho nga wekende ndi songo tou i wana shaphu Dzhielani dzhielani dzhielani ra vheka u gai eish ra vheka ndi khou sokou tou pfha ku fhungo thi muḓivhi thi muḓivhi ndo mu na geira beats geira to itani geira fhiṱe wa nga puta wana vhasadzi vha seven ndi khwine ni ya vha ḓivha mashudu mavhi u sa vha ḓivhi dzhenani vhathu no maliwaho ni ri mahadzi sa nṋe ni re na experience tsha u maliwa sa Miya Muofhe ndi a ḓivha zwa muthu no ḓo khomenta fola hafha ndi muthu ane a thu vhuya maliwa zwino ndi khou humbela u amba na vhathu vha re mahadzi vhathu uri at least vha vhe vha dzule vho takala sa nṋe. vadzule vho dzhavula sa vhiya vhoṱhe dzhenani dzhenani ndi ambe na vheiwe ndi ni laye ṋamusi eh. riṋe ro malaho zwino ee ndi khou ṱoḓa u laya na vheo vhanna no malaho uri mufumakadzi a dzule o takala ni ita mini ṱoḓa amba na vheo no malaho vhanna vho malaho na vhafumakadzi vho maliwaho kumbelo amba na vheo ṋamusi

Ndo no wana ya masiari thi weekend yoṱhe nda si nayo a thi vhoni zwo ri ndi khou penya na u penya redi what what redi nṱhaeni marikheḽa rambanani apo ni ri miya mope ba life fone yani mungana wanu malo osaini ni ri miya mope ba life na musi vha khou ṱoḓa uri fhaṱa rine vhafumakadzi prophet linde khou ṱoḓa uri raya ri laya rine vhafumakadzi na musi ndi zwone zwa uri vha pregnant na vhathu vha lwala pregnant mpho a tshee mungafhaḽa

Hupfi zwi ri ya masiari ee no no wana ya masiari shapu ndi nga pekana hupfi mini hupfi vhewe shapu ndi dzula nga ee khoku khotsi ya vhana vho mmbuyela ee ini zwa khoku no sa ee vho mmbuyela na thulithe ya khoku khotsi ya vhana vha tshi khou humbela pfarelo ndo vhuya nda to vha tevhela ngori vha tshi vho shono vhuya ngo zwi vhona Mm, i ra ndi ndi thome na mafhungo ashu muḓagasi u sathu ṱuwa hafho hune na vha hone vhe wethi zwine nda kho ṱoḓa u vhudza vhafumakadzi no maliwaho ṋamusi zwine nda nga ndi vhudza zwone ndi zwori munna ha litshiwi ngauri u kho dzhola munna ha litshiwi ngori o vhuya nga matsheloni ngori na to tsheka thi ḓivhi zwone nga mpha tsumbo sa nnyi na ri u hone munna a sa dzholi munna a sa vhuyi lotsha munna a sa vhuyi vhusiku unless wanu na zwe na mu ita nṋe wanga thi ngo mu ita tshithu ndi a zwi ḓivha zwa uri a ṱuwe u ḓo vhuya nṋe ndi na ḓuvha na ḽithihi a thi uri a khou vhuya nda wana yo fhelela i tsekena i zwezwiḽa zwe nda i wanisa zwone na ṋamusi yo vhuya i khou vhuya ya amba uri yo vha i khou ita mini tshivenḓa tshi to zwi amba zwavhuḓi tsha ri u songo tshi vhonaho a tshi vhulai nṋe thi ngo vhona tshithu. ndi ḓivha zwa uri khotsi ya vhana vha mushumoni arali vho nyonesa vha ri vha mushumoni vha ḓi vhuya na khokhu vho vhuya na khokhu na lofu ya vhurotho ndi vha ndi khou lilela mini nani nda ri kha ri ye nḓuni ri khou zwa traffic office traffic ḽo itani ndi hone a luka mafhungo vhathu na vhagai vhewe nṋe zwine nda nga ni vhudza zwone ndi zwa uri nṋe havha munna ndi nga si vha litshe vhewe khotsi ya mufi vhewe ni kho mpfhelesa vhuṱungu ni khou sokou ri ndi baa pumi ya mufi ni songo ndilela ḽa ni vhuswa ni eḓele ni nga lilela muthu o takalaho so mara ngoho ndi khou ḓa ni to mbudza na ṱa ni khou to vhilela na ri ndi uri miya mufi vha na mbilu ya bokhathi miya mufi vho ḓi takalela ngori u vhuya na vhona ndi muthu a re na thaidzo nṋe eh khovhe ye nda vhona ndi muthu a re na problem zwe nda nga ndi vhudza zwone ndi zwa uri ni songo vhuya na linga na ṱuwa vhuhadzi ngauri munna wanu upfhi u na nnyi kana u khou ita mini ha ḓe a tshi vhuya yani vha nga khe vha vho ṱuwa nga wekende na musi a vha ngo vhuya ni ngo shona vhewe ni tshi ri khotsi ya mufhe vho ṱuwesa zwino a vha ngo vhuya ro no rwaya masiari na musi nga madekwana ndi hanefhala ngori wekende yoṱhe thi vha vha siho Nṋe ndo ḓi takalela vheiwe ni songo tsha vhilela ndo to vhona uri lushaka lu nga lu kho pfesa vhuṱungu nga mia mofhe zwino ṋamusi ndi ni vhudzea uri nṋe ndo takala nga maanḓa khotsi a mufhe vha nga si ṱuwe ende zwino vho phuromisa uri a vha tsha ḓo ita zwa dzi advert zwa zwino vho vha ḓo thoma vha awela u vha vha mushumoni ngori nṋe ndi vha ndo sala ndi ndoṱhe nga weekend ende zwino ndi December ngo zwi vhona. Y'all wonder what I guess. Iwo badela nga mini khotsi yawe khotsi yawe vho vhuya na lofo na khou khuba ra vha ri khou reila odi ri khou mona mona u sumbedza uri hai vha khou humbela pfarelo vha ri vha zwi vha nga sa dovha vho nda zwi zwopfi zwa vho ravheka mini nṋe thi ngo vha vhona vhoni khou sokou tou ambela muthu wanga naho vho vha a na ravheka i mara vhewe a ri livhi mudzimu khotsi a mufhe vho vhuya hayani zwino khotsi a mufhe thi upfi aids yani ofi dalinde hai havha vha ḓi funa vha ḓi tsireledza badi aids ri nga si ilwale na namusi ro ḓi thoma ra ya kiḽiniki vha tshekhiwa uri a vha ngo ita zwo silingana e munna a litshiwi vhewe ni songo litsha munna ngauri u khou dzhia ola ni songo litsha munna ngori o vhuya nga matsheloni ni a zwa zwithu zwine nṋe zwi nga mmbaisa khotsi a mafhe vhasiyo ndi zwifhio ni zwa musi vho to ṱuwa ṅwaha woṱhe ṅwaha woṱhe vho ni a zwipfa uri ndi hezwo ni a ni a thoma vho lilela na nṋe nda zwi pfhesesa uri haa fhano ndi khou itwa bari vho vheiwa nga ḽavhuṱanu fhedzi muthu wa vhuya nga sonda ndi vhona vha ni khou expect uri nṋe ndi kwate badi vha tshi vhuya ndi vha pandamedze ndi vha pandamedze ndi ḓo wana nnyi nṋe vhanna vha tshi khou konḓa so afho nḓa wana iṅwe traffic ni vhone vhathu vho momela munna muthihi vha munna muthihi vha thene vhasidzana nṋe ndi kho tea u ṱuwa nda ya gai vhe khotsi a mufe kana ndi to vha wana vha nṱha ha muthu ndi kho to vha thi zwino ni a ku vhona kuṱokwa nga ku mbaleli ndi kho to ku takula nda ri muṱanani nda ni sia no ralo ini musidzana nda ṱuwa navho nda ya ya ndi kho to vha takula nda ṱuwa navho ndi kho ḓi bvisa kha mafhungo a vhewe ni khou bvelani a songo vhuya bva ṅwana washu nṋe ndi shaphu na khotsi a mufhe vhoni mara nda ndo tshuwa vho shem ubva friday ni kho zwi vhona vho mara zwino nga nḓila ye nda takala ngayo thi ha shemu ngo ndo to tenda uri khotsi a mufhe na ḓuvha ḽa ḽithihi vha nga sa vhuya vha ṱuwa vha zwifhi mini yo tshibudi no ṱuwisa dzi comment iwe nṋe kuṱo ndi a mufuna kana ni to amba uri o vha a gai na mwana na mu dzhia na vidio nṋe na musi na ntsendela vidio ndi to delete ei vhone ndi khou tolwa na muthu wanga nga nṱhani ha dzi side tshiki dzi re nnḓa dzi sa vhuyi muḓini wanga ndi khou to tovhela nda swika nda mu beba ra vhuya hayani ra ḓiphina Mme ya mufi mbilu i vho i wana gai, ndi tou vha na lufuno nga nḓila ine Livhuwa nda mu funa ngayo vheiwe nṋe ndi nga si kone u tshila Livhuwa a siho, a thi ḓivhi zwori hu ḓo vho to ita mini uri ndi mu litshe, thi ḓivhi zwori hu ḓo itea mini uri nṋe ndi litshe Livhu a thi ḓivhi ngori milingo yoṱhe ro no i fhenya yoṱhe hu ḓo vho itea mini ngoho donation donation. Vhafumakadzi funani munna waṋu gudani nga nṋe mme a mu ofhe uri livhi kana u to ita mini a ita mini vhe vhono no dzama dzi advice dzoṱhe ndi kho zwifha lini mara na zwi vhona uri zwi khou bala zwino vhe wo sa kana u takala na riṋe sa kana u tenda uri nṋe venḓa ḽo ri fara mother of the nation na father of the nation vho fara venḓa venḓa ro ḽi nyima hu na vhathu vho no funana sa vha shangoni mara ngoho mme mufi vha khou shona ndi to thi to vho thi thi muthu ono sokou dzula ndi khou ya life thi khou shona ndi khou shona mini ndo to takala ngori na musi ndo i wana thi ndi vho ḽi bata gome ḽawe Ndi ya mufi vha khou shona vha dzule zwavhuḓi. A thi ndi ndi kha odina afha kha odi u dzuliswa hani Martina? Zwithu zwa lufuno. Bibi kani ya nonlisa. Vhathu vhoya vha sa pfesesi uri ni ri to funana. Scoff ndi zwa lufuno izwi a zwi fhedzi a zwi fhedzi kana u khou iteani kani kani nṋe ndo ḽisiwa vheiwe mara zwine nṋe nda zwi ḓivha ndi zwa uri ndi tou funa livho ndi zwa uri mushu- zwa mushonga zwo ri mini Ei,
a re na church experience mara u fela vha sale na makuwa avho

nṋe ndi kho tea u litsha vho nda ya gai vheiwe mara ngo nṋe ndi ḓo i reila pfhi odi munna ono to ni fha odi na reila ndi ḓo mu wana gai ndi ḓo i wana gai odi nṋe nṋe ndi sharp hu tovhori tshi zwino ri kha yo tshubu ri nga si lidze muzika nda ḓi thoma nda to ndulela madansi ni zwi vhona uri miya mofhe na musi vho takala ni livho vhuya ndo fem ndi hezwo ndo femuluwa na mofhe tsha tshi khou sia tshi ri ma na musi vho takalela mini nda ri ngori dedi vho vhuya thi vha vhuya mushumoni vha sa vhuya Mmbuseni mbudziso ndi ni fhindule habe, vhudzani ndi ni fhindule. A thi vhusiwe nga vhathu vho maliwaho, vhathu vha re na vhanna vha sa tou fariwa u dzi pfi dzi dzhobo. Mmbuseni ndi ni fhindule, zwi ḓo itisa uri ni sa dzule ni khou lwa na munna waṋu. Mmbuseni ndi ni fhindule, nṋe ndi khou khwaṱha thi shii. pfi rebeka vha mu Ai, nyaga a tshi vha a na livhuna I fare nga itsho.
Hai. Ndi a ṱoḓa aravheka uri a vhe a na livhuna a thi ṱoḓi that's why ndo vha ndi khou gungula mara at least livhu o vhuya a thi na problem a re o vhuya thi hango vhuya na ravheka o musiyani ngei ravheka hone case iḽa yavho yo ruwa yo guma ka case ifhio zwithu ṱalutshedzeni ngayo ngori ndo mbudza ngayo ndine fhindule a thi ḓivhi ri a thumo ipfa

zwi amba uri a koto sea na vheiwe zwa mushonga zwi amba uri o vha a koto sea na vheiwe uri o hunga nga mushonga ufhio a si koto sea na vheiwe vheiwe navho vhe sa seriasi ndi wani ita sedza kuto kutome anga nfa muthu ane ndamutakula ndamuvhea muṱana ndamubeba mara anga nfa marango na ḓi to zwi believe zwezwo vho guma ini uvhiwa zwo lwa na livhu ndo zwi guma last year ndi zwithu zwa kalesa no hangwa no no to hangwa siavha vha khwe bannda
I don't know.
bebi na nṋe u tea u nyisa ko ligege vhathu vha si kho ligege ligege Eh, Tara khona ligege.

ni khou mpfela vhuṱungu iwe ni khou pfela vhuṱungu muthu o takala so mara ngoho vheiwe zwa kuma ni khou ita u ḽapuswa na ḓi eḓetshela na a ḓi nwela sikho ḓiringi dza vheiwe ni khou mpfela vhuṱungu uri mini anza ndi tanzhela ihu ha tevhela ṱali maḓamu ofhe a ḓa mpho o engedzha muthu wa miyani na ṅwana naye nga tshifhinga ḓe o mu engedzha nga tshifhinga ḓe a mu engedzha a songo mu vhuisa hayani ya be ebe wone ya funa u ṱoḓa u nṱuṱanya na livu hei hai be wone ya luṱanya

mbalaga dzi hone dzo to bva pfi vha khou bva gai mia ofhi hai ra ri manini hafha zwa zwino Rock Road Trip. pfi mara livhuwa nwa lwana u nwa champagne dzedzi livhu ha tovha muthu wa zwibeḓelo vho ngo to ralo ayihappy nende happy nga maanḓa ndi nyi magumani funa andi happy shem nṋe ndo ḓi takalela kha vhudze na vhathu vha no khou sokoto ḽa mbilu vhathu vha ri vho hadzisa nṋe vha ḓo mpfesesa uri wa miya mofhe vha happy so mara muṅwe muthu ane a khou sokou rwa hit and run every weekend ei ḽi nga si ni pfesese muthu o no khou rwiwa dzi hit and run ḽa ṱano ḽa mugivhela ḽa sonda a nga si ni pfesese ti fake smile hanefho he vhathu hu na smile tsha fake na tsha vhukuma tshi itiswani fhewe nṋe ndo ḓi takalela vhathu na bethi fanela livhu thi dzuli ndi kha life hune na ḓo ri miya mope no vha vhona vha o itisa so vho itisa so ndi tshi khou ri ndi happy ndi happy vhathu vhanga

nṋe ndi nga si vhilele nga muthu ane a tou ḓa muḓini wanga vhe thi zwi khou itiwa ni ngei nnḓa zwa fhelela ni ngei nnḓa munna wanga a vhuya o ṱamba a tshi khou nukelela no problem i vha i gai hone vhewe ni khou ri nṋe ndi litsheli vhunga nṱhani ha ravhekani ndi yo funa munna wa nyingo ndi ye khanye na ḓo mpha odi kani na vhewe ni khou reiliswa dzi odi zwi no bva kha vhanna vha vhewe na ya huṅwe ndi litshe livhu ndi ye kha nnyi vha ndo mbudza vho ni tshi ri nṋe kha ndi litshe livhu ndi ye kha nnyi ndi yo konḓelela upfhi ndi songo nda vhe ndi a tata amba maṱamba upfhi ndi khou konḓelela mamini manamudze ndi to ndi- ndi yo a konḓelela kha nnyi matoko nṋe ndi litshe ya livhu ndi yo konḓelela fhio ndi ḓe kha wanu munna ndi ḓo ṅwala kae munna nṋe tshigodo dzine dza mvelevhe ka sitiro dzula kuvhulu kwa ravheka mara tshigolo yo ṱanzwiwa yo vhuya tamba kha washe vhathu vhanga a huna na fhethu ho nomboro kuvhunu kwa muthu afho nṋe ndi to funesa livhu vheiwe it ḓivhi ngo a tendelele ḽo ri livhu a nga vha on lisa ngoho hoyo muthu ṅwana wa vhathu ndi a mu funa ngo to hamela vhaḽa mukegulu zwa ita ani vhona vhoravheka vha tshi to lila ngo to hamela vhaḽa mukegulu zwa ita self love self love yakonda ndanga ndikokudzwa nga muthu ene ngowo zuzva wa zwi khou vhuya zwa kwakwana na luthihi u to zwi ḓo zwo tshi a sendela muthu wawe message tsha matsheloni a thi reply u ḓo replya ha madekwana tshi a senda good morning tsha matsheloni

mamele nga si tupuwe ewo nṋe ndi kho tea u ṱuwa nda ya kha nnyi ngoho fhirani ndi konḓeele zwezwi ndi tshikalo tshanga ndo ri ndi ḓo khobisa fhira ndi konḓeele zwezwi to kuseo kuseo kwa hone ndi to seisana mme mofhe vha ḓe na mafhungo mafhungo ori mini zwino mafhungo ndi aneyo uri ndi i funa livhu na vheo vhafumakadzi ndi ri vha adzisa nṋe funani vhana na vhavheiwe a ṱanganedzeni ngori upfhi na vhana vho no humbela pfarelo nga vha khou konḓa but upfhi ha vhathu vha songo malwaho uri munna to humbela pfarelo zwavhuḓi zwi a konḓa

let me mind my business Ah, zwa mindani zwa mi mi amope vha happy ni khou vha vhona vha khou tou pfa nga tshikodi hafha vho tou dzula kha sithi yavho hu si ya muṅwe yanga sithi no no khou kona u ambiwa ra vheka ku a zwi ḓivha zwa na musi khou dzula sithi ye i na muṋe sithi i na muṋe ndi mi amope ndi khou ya ligege hafho kha musi ndi ḓo ku wana ko ravheka kune na khou ku amba vhewu thome ndi to ku vhudzisesa uri vhathu vha khou sokou ri ravheka ravheka hu khou ṱangana mini mathini ringi gai we mia mofhe ringi tsha ḓivha zwo ri gai ani thi ni khou mbona ndo khwaṱhesa ni ya ikota zwo mpata tsha ḓo zwo ndo i vhea ndo no ringa si problem livho ndo mu vhea mbiluni yau kha ringi mafhungo ndi mbilu vha hone vha no khou ḓi tshimbila vho dzi ambara ringi mara hei zwi si khou vhuya zwa tshimbila na luthihi Hey, you won't be Hello?

a vha nga si fhindule vha na nṋe ya ravheka arali Yeah. zwa kuma hu na muthu o no pfhi ravheka vha nga si fhindule thungu ya traffic i gai vha gaya vhoni ya tula shema

a si zwithu zwavhuḓi zwi mara muḓifho a u fheli u fhira vhe ko fhedza muḓifho woṱhe muḓifho a u fheli hoyo uri afha muḓini we havhaḽa mukegulu vho hamela vheiwe vhe vhone kori nṋe ndi kho to dzudzwa nga mini mara ngoho shangoni na musi tshipfi nḓala hu na vhiḓa ḽa nḓala afha shangoni